Үлэлээх эбит. Хаам үлэтэ бу. Бу хаама монньута. Бу мантан бөттө кытаанак болор. Бу мантан бу конноананныга манна кэллеккене аланнаратарый хымнаас буола. Ол тоҕо оннук болу? Бу өҥнөөх.

Бу чэй эмис даҕаны имитэргэ үчүгэй буолбут Бу таба түүтэ маннык үүнэр, аны ону утары кэрдэҕинэ Аа, итинэн инник ыраастыыр иннэ

Быт-сүтүгэр хайата кэлимтиэ оҕо курдугуй? Улата Бачча бачча кэлимтиэ курдук. таҥаһа да. Ээ. Аҥар-аҥар буолар диир Ханнык да кыыл киэнэ аҥар-аҥар тириитэ Биирэ чараас, биир өттүтэ халыҥ, биирэ кэлимтиэ, биирэ кэлимтиитэ буолар

Илиин атаҕын барда үлэлиир эбитэ. Манна Атааҕын көмөлөһөр эбитэ. Э, тобугун.
Тобугун.

Хайдах бастаан көрдүн? Хайдах таптаатын? Ол киһи ылбытым көтөн кэлем мара.
Сразу да? Сразу. Хайдах? Туохата қайттан кейін.

Онна онно хааллагымт. Дьиэтигэр дьиэтигэр атааран баран хаалан хаалны. Уол оҕото. Оттон үс хонон баран хатыы бардым тохсус ыстаадаҕа. Аха. Ийэ тинэгэр. Ийэм баарынна ийэм аҕам. Аха. А били ылланар оҕонньор. Аа, аха.
Онно? Э, Онно хатыы
хатыы тиийдим.

Инньэн оройго биэрбэтин.
Оройго ин биэрбэккин.
Үөрэ-көтө көрсө. Аны кэле.
Ол хайдан билэҕэний?
Хайдах билэҕэний?
Атыңа барыа хоҕа диэн.

Ээ кимиэхэ этэбин арай ол хаҥа көрсүбүккүт боотуртаата курдук да аахтах кэлбээ тахсар эбит оттон туох диэн аатын бастаан көрөн бараҥҥын

Дьэкиэ ыалдьабын дьэ. Билим барар бу буола диир. Үтиэм да, үтиэрэ кал буолан, хатта турда, үтүм бу. Дьэ. Эми оннук хаамабыт аттыгытыгар. Ага сайда сайдан бубан тамир көтөһөргө балак калагатыбыт.

Тымныйбатын иин хата. Ото били дьахтар харыстаныахтаах дииллэр дии. Оннук боллар.
Төрөөн баран түөрдөн күн. Айыыга да каяктыр боллар.
Булur онно көн яна Ону оҕоҕун хайдах гынаҕыный эмтэрэргин иин?

Буукатыбарда
Бу кыыс бывалыкса кыыппыспын кытта бииргэ үөрэммитэ уол баар Николка дии.
Ол ол уолга олохорго оҥоробун. Или тутталара куруук ыллыыбын. Эн ити илиигин да быһа курдуккун. Хайтах быһаҕа тутан мараҥан ити Ыллыыҥ. ыллыыгын ити кыһаҕан диир. Ыһык атаҕын кыһарбаллаҕым. Ону ити үрүгэл дьаатахпын ыллааччыбын диибин.

Илиитэ олорон эҥин. Уу, баһаамы истэнэ олороҥун истэҕин. Кэлэрэ үчүгэй эбит да? Ээ, ама.
Ама дии.

Ылла. Ыллаабаппын
Күрэҕэ диигин. Тириттиме мин даҕаны. Хамсаннахха тиркиһи тиритер эбит. Э, тиритер. Бу тугу хабы. Тугу?
А. Дуалаты.

Аан олор тас үктэрин. Мантыката. Аха. Ол иһин кытаанах. Ото бу эрийбит үттүм иһинэаты кытаанах. Оны таһыгар гынабын була билигин. Да? Өтөҕүм нөө бэйэтэ.
Оча бу биир үттүнэн гынабын ду бүттүтүнэн булдун. Бөттүтүнэн ханя.
Аха.
Бөттүтүнэн.
Бо бо бо. Бу бантта.

Хадда устааччылары. Олох билбэт.
Дьонтон хайахха наада.
Үлүһүнэ маннык канига. Аа, тутар гына. Э, тутар.
Көрдүк? Аха.
Халтырпат те. Үчөйдүк кыбыттахха.

Таталбыт бүлүүлэрдии да дьааҥылыы да Ол хантан билэҕиний?
радиоһын истэр буллаҕым Аа, Булар аха, аха. истэҥҥин. Ээ, Онно туох туһунан оһухайдыыгын?
ото баар эйгэни бу тулатынаанан

ити кыайа да олороммун ити ол хаһаҥаттан ити ыдырырын истэбин. Хорохтору истибэттэр аахайбаттар. Манна ыйытааччыбын ити туох үрдэдик, туох көттөрүүдүй. Манан сисаакытын аастаан көрөбүн. Күлүгэ манна көстөн ааһар. Ону канябатта билбэттэр. Ол кыраддаһыттан үөрэтэр баҕай оҕону. Мин эһэм атта кыраддахтыттан оннук үөрэтэр.

Оччону ону манны да гына сылдьаҥҥын бартын тулалыыргын кэтээн көрө сылдьаҥ. Бары барытын кэтээн көрөн, көрөн истэн. Айанны сылдьан иһин. Айанна сылдьан буусабылла. Суол ииһи барытын көрөн иһэттээххинэ. Хараҥада буллун, туохта буллун. Ону тохтооҥҥын көрөгүн да туох уола. Эһэ, дэрэ уола дуу, сиигэн уола дуу. Наһаа халыга оһоҕойдаатахпына дьоннор туораталаан барааччылар. Пахай, сөбүлээбэккэлэ.
Энергия, энергичная баҕа тоҕо оһоҕойдобун дьэ. Ол ырыам тойугумаах ол күүскэ өрөтөбөтөбө олох. Букатын көтөн хаалыах курдукпун. Ол дьоннор тоннора тутуллан хаалабын. Китжиге. Да?
Э.

Бастааты.
Бастаан ээ. Онно кини гэнэ биэрбиттэр.
Пахалар кыһыйдахтара буолуо. Тэбээн уола бастаата диэн. Аа? Ээ. Онно бар тынылаатаҕым диме. Аха. Эбээннии да. Аха. Ээ. Онно Дьаангылыы

Ася, ити биир үрдүнэн эмиэ мунньаххын сөп эбиттии? Бөттүнэн э, кыр, Сытыыта. кыр, кырсан ылаҕын. Аа, Маннык эмиэ көнөтүк ууран баран. аха, Ол маннык ылаҕын кырсан.
мхм. Эй. Биирэ тистээх.
Аа, биирэ тистэ. Ити сытыы да? Быһыты көр, илдьэ киирэн барда. Оо, кыдьык даҕаны.